अरे बाप रे बाप की कहू बहिन छै आब तऽ जे छै से दुआरो पर जाय वाला नहि रह देलक गोबर ठोकैत ठोकैत की कहू डगहर जे छै से सएह आ हम देखियौ तऽ हम लेट भऽ गेल आ बच्चा गेल, सब आब पढ़ल- सेहो हमरा आब देखू हाथ मटियाबै छियै तब तखन देखियै केना की मौगी के तऽ कोनो ठीके नहि रहै छै जे बच्चा गेल पढ़ऽ कि नहि गेल

चलू आब देखिए बच्चा पढ़ गेल कि नहीं गेल ये रसगुल्ला वाली सुनै छियै देखियौ तऽ कम हर गेलै रसगुल्ला वाली है हे की कहै छियै आ, कथी लए अहाँ कहलहुँ- भोरे भोरे हमरा तंग करने छियै कहलहुँ बौआ गेल पढ़ हँ गेले पढ़े लए तैयार गाड़ी करि आयल कऽ अखने। छलखिन? हँ आयल छलखिन अच्छा तऽ ठीके छै तऽ आब की करबै जाउ अहाँ भानस बनाउ आ तहन हम जे छै से माल जाल देखियो भूखले मरे छै जे ओकरा हम- कुछ- हाँ, कुछ तऽ अहाँ निशानी देखू, हम करै जाइ छी छी। खाना बनबै लए। ठीके छै जाओ ठीक छै। अच्छा हेते जाओ अरे बाप रे बाप थक गेलो देखियो दिशा मैदान गेलो कनी देर आ देखियो हे मालो भूखले मरैया जे इहो सब हमरे करऽ पड़तै ई मौगी खाली नाम लायल छै खाइ छै आ भरि दिन ओहि अगना से ओहि अगना ओहि अगना से ओहि अगना और दोसर कोनो कामे नहि छै हाँ आ भैंस के दऽ दै छी खाय ला चलि जेबै कनि उम्हर ई फो फो कथी करै छी जेहने मौगी खटबानर तेहने बहिन के भेलो दै छियै खाय ला तऽ गरू लगै छै खेतै से ने अच्छा बौआ हाँ कहै छी एहि गाँवमे जे छै से कोनो तरहके जे छै से हमेशा शांति नहि रहै छै कमसँ कम चलऽ ने गाँवो घरिके देख लेबै आ ओ पिंदरा लड़ि लेलकै या कुत्ता खातिर ओतौ जे छै से हमरा जाय पड़तै जे छै से पिंदरा घर तऽ इएह छै नहि छै नहि नहि नहि आगा छै ओ पिंदराके घर आगा छै जाय पड़तै

की कमहर कमहर भोरे भोर चललहुँ की कहू बौआ एगो पिंजरा और जे छै से लड़ाई कर लेलकै कुत्ता के ला कहै छै कि जे छै से हमरा फरियबे नहि करै छै आब तहन तखन से नहि बुझा रहल यऽ हमरा हम देखै छी अहाँ सब तऽ इएह विचारैत रहै छी केकर जमीन विवाद हुए केकरा से बहु में लड़ाई हुआ जे हमरा पाई हुआ यो कोनो बात भेल हमरा सन ईमानदार सरपंच अखन तक भेले जे बिना वोट से जे छै से हम पूरा जे छै से हमरा हाथ दिया हमरा बुझल छल तहन पाई न बात लिया हमरा गाम में नहीं नहीं से बात नहीं न छै ओ पिंदरा जे छै से कुत्ता के जे छै से मार देलकै या कहलकै यौ अहाँ एबै तकर बादे जे छै से फैसला हेतै तऽ जा रहल छलियै यऽ। अहाँ पढ़बै छियै कहियौ ने जे पाँच हजार टाका लेबै ओकरा से आ नहि नहि जायब। पाइ ताइ के एहिमे कोनो हँ। बात नहि छै एहिमे पाइ के कोनो ई बात नहि छै हमरा- हमर असिस्टेंटो एहि बात के पूरे सहमति अछि कि हम सब बिना पाइ के काम करे वाला बेकार लोग से छियै कार गप में सरपंच चाचा भोरे भोर हमरा से मारि भ जायत एहन बात तहन नहीं बोलू देखलहुं गरैया जे बनल छलखिन सरपंच तऽ घोड़ा खरीद लेलखिन मकान बना लेलखिन आ ई सरपंच साहब अहाँ जे छै से फ्रीए में पंचायती केने घुरे नहीं नहीं से बात नहीं छे हम अच्छा, अहाँ अच्छा, जे जाओ। कह रहल छी से बात नहीं अच्छा, छे जाओ, बुझू। ईमानदारी से हाँ, काम जे कते छै से हमेशा ईमानदार। है छै ककरो पक्षपात नहीं हाँ। एकदम कानून और हाँ, जमीनन हमर हाँ, पंचायत है हाँ अहाँ के पेट्रोल खेत में उपजैया ना जे अरे अहाँ तै दारू के लेल तऽ पीबै हमरा छी। सरकारे जे छै से पाँच सए रुपया पर मंथली दऽ हाँ, रहल छै तऽ हमरा हाँ, पब्लिक के खून हाँ। चूसला से की लोग- फायदा भऽ जेतै कि हम अमारी लगा देबै तहन अहाँ नेता सब लोग के बुड़बक बनबै छी जा तऽ रहल छी किछु और तहू में बॉडी गार्ड अरे बाप रे बाप

कतऽ गेलै देखे नहि छियै गे दीदी गे दीदी कतऽ गेलियै यौ यौ नीतीश के चाचा कतऽ गेलियै यौ नीतीश के चाचा अखन तक देखे नहि छियै माल जाल अहिना भूखल प्यासल टोवाय छै रोड मे कतऽ गेलियै यौ हैया एलहुँ ई हम अखन तक नहि देखै भरि दिन कतौ चैन से नहि रह दैया

की कहू अहाँ सब हम एहन परेशान मौगी जे छियै, ने घर कोनो में काम चलि करऽ दै छियै, आबैया, ने करै छियै। सब की कहू बर्बाद कर देलक घर गे के दीदी तहन। गे दीदी कोन मरद से हमरा पाला पड़ि गया पाला पड़ गेलखिन पाला पड़ दीदी गेलखिन के बड़का दीदी। पाला पड़ गेलखिन अच्छा की कहै छलियै से कहू बड़की दीदी का सामान देलखिन अच्छा तऽ अहाँ कब आनि देथिन हम करा आ बड़की दीदी के तऽ पाइ छलखिन तऽ लाबि देलखिन हम कतऽ से पाइ लाबब अहाँ तहन लग पैसा अपन- नहि यऽ कतऽ से एत पैसा नौकरियो छाल सेहो उफानामा बेटा जाके जे से हम नहि बुझब अरे, हमरा सामान लाबि दिअ तऽ लाबि सामा दिअ। हम नहि से लाबि देब बुझब कहलहुँ नहि लाबि देब तऽ नहि लाबि नहि आना पड़त देब। अरे नहि लाबि देब नहि अनबा नहि ठीक छै नहि आनि दिअ आ मझौरा बाली के तहन सामा लाबि देलखिन तऽ एकरो हम लाबि दिए देखियौ तऽ कतेक चढ़ि बढ़ि के बजै छै तहन मझौरा बाली के तऽ बाप हुनकर विवाह में पाँच लाख टका दहेज देने छल हमरा अहाँके बाबूजी कए टका देलक आइ तक जतऽ तक की गोर लगाई नहि एगारह टका देलक यऽ नहि लाबि देबै सामा नहि लाबि देब हम कहलहुँ एक बेर नहि लाबि देब नहि लाबि देब नहि लाबि देब हम कहै छी आनि दिअ नहि लाबि देब नहि अहाँके अनबै तऽ जे रुकू। करैके यऽ से अहाँके करू रुकू सिखबै छी हँ सिखाउ आइ हमहूँ हिसाब करिए लेब अहाँसँ साफ सुथरामे हँ फोनो नहि लगै छै काटि दै छै भैया रुकू लगाउ। अहाँके हम सिखबै अच्छा छी लगाउ अहाँके भैया कहाँ दुना घुरि के पी लेत हमरा फोनो नहि लगै छै कतऽ छै भैया बिजी हँ लागि गेलै हेलो हँ हेलो भैया हँ की भेलो दाय कतऽ तू हमरा बियाह शादी करि देली कोन मुझौसा से हमरा तऽ पूरा परेशानी परेशानी छौ की भेलो बोल ना की कहै छी ई भोर से हमरा मारिते छौ पिटते छौ गारि पड़ते छौ कथी ला मारै छौ कथी ला तोरा सबके झगड़ा देली कहता नहि पूछ हमरा पूरा बुरा हाल छौ की बोल ना खोल के कहना कनी गप करा त मेजबान से गप करा त कतऽ गेलो लिया हाँ तो की कर ले तो घर के पी ले से पहले अहाँ बात करू ना हाँ हाँ भैया प्रणाम प्रणाम निके रहू की कथी ला अहाँ सब झगड़ा लड़ाई कर रहल छी अरे हम किया के झगड़ा करब हम एतेक बुड़बक अहाँ के बहिन से झगड़ा करब हम तो आइ तक जे छै से फूलक चाटी नहीं मारलहुँ या हम झगड़ किया करब तब बार बार किया फोन आबि रहल छै अहाँ सबसे अना तू तुम यहाँ किया भऽ रहल यऽ नहि बुझलियै भैया तहन हम काम केने छी लेबर में एक हफ्ता जाकऽ उ तहन पाइ नहि देलखिन तऽ ओकरा कहलियै अहाँके बहिन के जे तहन हम पाइ लाबै छी आ तब अहाँके काम लग जायत चके वाला आबि गेलक आब अहीं कहू हम जे केतौ काम केने छी तऽ पाइ देत तहन तब ने हेतै देखियौ कोनो जोगार कनि आनि दियौ ओकरा सामा खेले छै इनको शौक है सामा खेले के सामा के दिन एले तऽ सामा नहि खेलता है अच्छा ई सब छोट गप ला कहू तऽ हम तऽ तहन मजाक करै छलियै ततबे के मे अहाँ लग फोन कऽ देलक दियो मजाक दियो फोन करै दियो छी। दाई के फोन दियो अच्छा अच्छा ठीक छै लिअ कनि समझैयौ इनका आब तऽ हमरा तामस लहरि जाइए मोन होइए मारू लेकिन की करू अहें के मुंह देख के नहीं मारी छी तना झगड़ा लड़ाई अहाँ सब नहीं करू झगड़ा लड़ाई केला से घर बर्बाद है छै झगड़ा लड़ाई नहीं करू हाँ भैया बाजू कहलियो झगड़ा लड़ाई नहीं कर शांति से कहलिए मेजमान के शांति से समाओ से जते सामान हेते सब आनि देतो नहि कोनो दिक्कत है ओ हमरा सामा एने ने दै छै आनि देते आनि देते भोर से हमरा कहलिए दाय एकरा परेशाने आनि करने देते छलै झगड़े करने रहै छलै हदो घड़ी नहि नहि मेजबान के कहलिए हम आनि देते तऽ गेल हेते कहलिए हम कहलके पाइ और जोगाड़ कऽ के आनि दै छी तऽ हाँ तऽ कहि देलियै ने बढ़िया समझा देलियै ने हाँ हाँ समझा देलिए आब झगड़ा झगड़ा नहि करतो कोई दिक्कत नहि हाँ ठीक छै लिए भैया तऽ रख दियो ठीक ठीक है रख फोन रख जाए काम करे ला ठीक छै हाँ बाजू तऽ अहाँ तऽ बात बात में तमसा जाए हम कोनो बात में नहीं तमसाए छी नहीं लाइव दे कखनो ने कहलिए अहाँ भोर से हम आनि देब अच्छा ठीके छै तऽ आब अहाँ रहू आब जे डांट पड़ल तऽ अहाँ मीठी मीठी बोली बजे छी हमरा लग अहाँ के भैया हमरा लग कुछ नहीं कहलक अहाँ के जे कहने है से अहीं बुझे हेबै अहाँ हमरा सिखबै छियै हैं फेर रसगुल्ला वाली हँ अहाँ बाजू ने बात बात पर गुस्साओ नहि हम अखन कहाँ हम गुस्सा छी हम जाइ हँ तऽ जल्दी जाओ छी, जाइ छी। हमर मन बेचैन होइए ठीक छै, सामा ठीक बिनु छै, जाइ छी, हँ, हँ ठीक छै जाओ जाइ छी। हँ ठीक छै जाओ जाओ अरे बाप रे बाप तहन देखियौ तऽ आइ काल्हि जे छै से हम पंडित बुर्बक झा हमरा सन नामी गामी पंडित नहि लेकिन ये गामक लोग सब तऽ कहैया कि कुछ नहि बुझे छै जाहिमे सुख सागर बाँचै छी भागवत बाँचै छी सब काम करै छियै आ आइ काल्हि शिव चर्चो वाली आर के बड़का बड़का बात छै ताहिमे हम जाके तऽ अखन अनेक अनेक शिव चर्चा करेलहुँ हेँ लेकिन ई सब कहिए कि बाप रे बाप बुझबे नहि कुछ करै छै देखियौ तऽ पहिने आब जा रहल छै जजमैन का और लग आ तऽ आइ तऽ सामा के दिन छै सामा आबे वाला छै तऽ आब तऽ हमरा बुझा पड़ैए कि कोनो तऽ जरूर भऽ जेतै सामा के देख लेब कि अगर हमरा केओ आदमी अगर पूछि लेत तऽ जरूर हम पूजा करब